Hruaitu qualification pastor sizung ah ka run upa Khrihfabu upa sizung ah ahmasale cun vawleicung fimnak thiamnak kha si loin thlarau lei kong a si caah thlarau lei qualification kha ahmasa cem a si hau i kan chimcan bantuk Khrihfabu cu Pathian thiang thlarau nih a dirhmi minung a hman sawhsawhmi a si Pathian nih program planning chungah thil a kalmi si caah A biapi cemi cu pumpak Pathian he i pehtlaihnak a si. Uh, cawnnak lei hna kan hmasa deuh dingmi kha Pathian he i pehtlaihnak thiang thlarau he a pehtlaihnak a ngeimi Bawi Jesuh nih ka tu nih cun ka awn theih hna timi Pathian aw theimi thlarau mi kan ti lai cu thlarau mi kan ti tikah ciakin chung i lam hmangmi le ban a pharmi kha si theng lo in ti chunglei nunnak tuah Pathian he biatakte bia a ruah khomi, Pathian aw themi kha tilei ah John nih a chimmi cu Pathian fa kan si ma fa kan sinak cu thiang thlarau nih hrinmi hna an si an ti. Atu ṭhan lio holh in kan chim cio hrin ṭhanmi kan ti lai cu. Pumpak i i qualification thlarau le qualification kha a biapi deuhmi a si. Cun chim ding tampi qualification ah cun tampi um nain cu thlarau lei ah a pi tlikmi kan ti lai cu. Pi tlikmi cun Galatians sung zongah chim i thlarau theitlai a tlai khomi a pi tlikmi nih kha mah kha a sinak kha biapi ngaimi a si. Sinain mah hi kan chim tikah bianapi ah Khrihfabu hruaitu ding ca frontline kan ti lai cu. Mission field hoi hna a ummi ca cun minung an um lo tikah cun hopo zong nih kha an hruai cahau cang cu si lo mei mah dirman kha tikah atu kan i immigrant Khrihfa sim cangmi ca cun number one thlarau lei ah Pathian he a pehtlaimi an si lai ti tiah pehtlai ti kan theih khawh lai ti cun Bible biatak ah a nungmi kan ti lai cu biatak a relmi biatak nun ningin khuaruat biatak thim ningin khuaruat khomi Pathian he an ruahnak aa khat pengmi kan ti lai cu a khat cemmi Pathian kan i lailin in kan ruahchual tonmi cu thlarau mi kan timi kha biakinn chungah zeidah kan tuah timi khi le kan doctrine khi thlarau mi sinah kan hei ruah tawn i uh, kan lim kan laam maw mah khi a sual ka tinak theng cu slong na sin sinaden pathian he khua ruat ṭuanmi pathian he lungkhat te lungthin a ngeimi kha thlarau mi sinak taktak cu si pathian lungfahnak a lung a fakmi patang pathian a nomnak a nuammi pathian i a biapi a chiahmi biapi a chiahtu kha biatak i a nunnak principle vialte a nungmi cun bawi suzong nih a chim i Mi fapa man pe cu vawleicung a rat tikah ren awkah a ra lo i mi rian tu dingah a ra ti siahlaw lungput a ngeimi le dawtnak he Pathian tuufa pawl kha biatak tein a zohkhenh khawhtu ding lungthin a pe a nunnak liam a hau zongah nunnak a pek a hau zongah a pe khomi thlarau lei mi kha number one cu a hmasa cem nih tiah ka chim ka mi a si. Sahremang a chimmi vialte pek khan tlawmpal te van chap kaa hrawm ti ko a chim duhmi khan ka van chap duhmi cu pe tampi Calvary tlang nan phanh a za a dang zeihmanh santlai lo ti pawl an chimmi ka theih theo i Kalvari tlang phanh cu a ṭha. Pathian nih a ukmi si cu a ṭha. Cun thlarau rianṭuannak ah thlarau nih a fialmi a ṭha. Sihmanhsehlaw vawleicung kan nun rih caah vawleicung kan nun chungah cun vawleicung i fimnak thiamnak zong a herhnak tampi a um. Baibal siankai zong herhnak tampi a um. Khrihfami kan si in thlai lio pin Baibal sianginn um cang, Baibal cawnnak um zungzal cang. Cawn kha vei nautat ding si lo. Icatiah vawlei cung fimnak vialte cu Pathian ta si. Minung ta si lo. Cucah Pathian ta kan cawnmi kha Baibal sianginn kan cawn zongah Secular University College kan cawn zongah Pathian i chiahmi fimnak kan cawnmi si caah Pathian rianṭuannak caah a hlei a fuan in kan ṭuan khawhnak hnga ding caah khan vawleicung fimnak cawnnak zong cu biapi te ka ruah. Baibal sianginn kan cawn tikah Baibal siang Baibal ca he Cun theology lei he a phunphun in kan cawnpiak tikah vawlei fimnak philosophy psychology te hna zawn kan cawnpiak tikah a rat ṭhanak tampi a um. Mah khakha pastor qualification caah thlarau lei vawlei fimnak lei a pahnih cem a tluk tu kha um lo. Panabia Paul cu, cu bawi sun ya ko Pathian minung si sihmanhsehlaw anmah chan ah cathiam bik si. Cucaah kan Khrihfabu kan Baibal ca zoh u law hodah a cah tam bik a ṭial tiah cun Paul a si. Hodah khual a tlawng bik tiah cun Paul a si. Ahodah a khuaruah ning Khrihfabu caah a hruai ning hodah ṭha bik tiah cun Paul a tluktu an um lo. Cucaah cun atu kan chan zongah hin mah khakha pastor qualification ti ahcun thlarau lei in cun hi vawlei cung i cawnnak lei zong in chantlak bochantlak si awk a si tiah ka ruah America ah hin kan umnak ah hin pastor si ding ahcun tlawmbik MDiv na on lai ti si master divinity na on lai an ti a ṭha ngai tiah ka ruah mah cu lei ti tikah cun ca thiam zeizat dah si ti nakin thlarau nih zei zeitluk in dah hman ti kha an zoh peng zungzal mi si ka Cucaah cun pastor qualification a cu kha a kap hnih in ke pahnih kan neih bantuk kut pahnih kan neih bantuk in ruah hau te ka ruah. Cun Khrihfa upa qualification so ah cun uh, phun dang bang si ve hoi. Uh, Khrihfa upa qualification timi hruaitu upa qualification ti ka tial i ka tialmi chungah pathum ka langhtermi cu hruaitu si poh ahcun lungnem tak rongnak ngei seh mirang holh humility timi pakhat pahnihnak ah commitment nei seh pumpeknak nei seh pathumnak ah thianghlim in nung seh mah ka kha a neih si ahcun Khrihfa upa kha ve Khrihfa upa qualification cu za liang lo ti ka ruah tang don mi si se ma kha zong ka pastor ca zong a si di sihmanhsehlaw hruaitu ti tikah cun pastor zong va si icon Khrihfa pa zong si icon tang don mi puma pe mi thianghlim in nung mi kha pathian nih hman hna lai ti ka ruat Masa ka spiritual thlarau le ka chim cu siang Bawipa nih chimmi kha vawlei cung fimthiamnak lei ah chimmi tlawmpal ka chap deuhmi cu tu immigrant America ram kan phan hoina ahcun fimnak hi biapi tuk Pathian nih a hmanmi hna kha A aumi hna kha Jesuh nih a aumi hna kha ti John phira pawl hna kha a auh tikah kum thum sung amah bak nih training a pek tikah uh, hika lei kum thum a cawngmi cu degree nga pek an pek tawn i ti mah ca cun an phungchimmi pawl hna an catialmi kha scholar pawl nih an zoh tikah an khuaruah bakhar ko cu Mah tikah kan nih hika kan phan tikah tu i MDitt ti siangbawipa chimmi kha Master Divinity degree ngah khawhnak ding ahcun a hmasa secular buai ngah a si hau cu. Secular degree an ngah hnu lawngah Master degree khan kai khawm a si. Mah tikah secular degree an ngah lai cun uh, theological education a Master level an cong lai timi kha minimum requirement bantukin tampi nih an hmanmi a si. Cun exceptionally minung cu nam ko lai a cheu cu siang kai lem lo na ten pathian i a hman ngai fimnak a pekmi zong um kho ko 100% kan chim duhmi si lo maw sina general principles kan chiah hrimhrim hau atu america hoi na cun nunphung a dang cun kan fale hika thangmi cu nunphung dangmi a thang cang tiak ma hruai kho ding ah cun hika hin thlaraulei fimnak kha Pathian nih a thimi pakhatnak cu si cun a pahnihnak cun a thimi hna zong kha Pathian nih fimnak zong kha pek ṭhiamṭhiam ko lai. I cucaah cun Khrihfabu hruaitu pastor ṭuanmi ca cun general qualification cu kan ngeih hrimhrim kha general principal cu kan ngeih hau tiah kei zong ka ruah ve. Cun upa cun i hika cun degree hoi hna cun ngei ding kan hei ti si cun a tam deuh cu degree hika ca cawng kho lomi lawng te an si tikah A biapi ngaimi cu i ti hruaitu thlarau lei ah hruaitu hnu zulh khotu an si cu hau. Disciple khatelei ah cun mirang hal kan sim cun hnu zulhtu disciple mu. Make disciple and go and make disciple be a disciple kan ti lai. Uh, hruaitu thlarau lei hruaitu hnu zulh khotu le uh, Khrihfabu chungah hruai khomi cun midang hnu zulhtu va tuah khotu teidon raki dawtnak taktak i rian tuan khotu bawipa ca Khrihfabu caah nunnak a pe huamtu an si kha cu a biapi tuk. Sacrifice kan ti lai cu tlawmpal ka vun chap si cun religion without sacrifice ding zor ah si an ti tawn bantukin kanmah duhnak kaltak in Bawipa duhnak caah hi kha a Khrihfabu a thisen a cawkmi hna caah ka nunnak a herhmi ka lunglawmnak vialte kaltak in Bawipa caah rian ka ṭuan ve lai tiah pumpeknak taktak a ngeimi kha a biapi takmi tiah ka chap deuhmi a si. Siseh, kan i lawm.